Dalgħodu magħna għandna lill-Imam Ahmed Atif li miegħu ser inkun qed nitkellmu dwar ir-relazzjoni bejn ir-reliġjon u s-sawm. Mhux neċessarjament biss mar-reliġjon Musulmana però jidher illi ammont konsiderevoli ta' reliġjonijiet illi jiġu pratikati madwar id-dinja Jużaw is-sawm bħala wieħed mir-ritwali ewlenin. Ir-reliġjon Nisranija wkoll tagħmel dan, partikolarment fil-perjodu tar-Randan, iżda mhux biss, hemm numru ta' reliġjonijiet, partikolarment dawk l-aktar influwenti, illi s-sawm huwa fiċ-ċentru tal-ritwali li jiġu ppratikati matul is-sena. U dan illum ser inkunu qegħdin niddiskutuh dalgħodu. waqt il-programm tagħna. L-ewwel nett, l-għodwa tajba lilek, Bonġu. L-għodwa tajba lilkom u nirringrazzjakom għall-istedina tagħkom. X'inhi r-relazzjoni bejn is-sawm u r-reliġjon? Din hija hemm rabta soda għax is-sawm huwa wieħed mill-aktar talbiet li Alla jaċċetta mill-bniedem għax hemm jinvolvi sagrifiċċju sħiħ tal-bniedem u meta meta il-bniedem jissagrifiċċu jagħmel sagrifiċċju għal Alla, Alla jagħtih reward kbir. Jiġifieri Alla jrid mill-bniedem li meta jsum, jiġifieri jippurifika eh, n-nifsu lilu nnifsu u imbagħad ikkabbar fis-spiritwalità, jifhem il-bżonnijiet ta' ħaddieħor Għax meta l-bniedem ma jiekolx u ma jixrobx ġurnata sħiħa, imbagħad jifhem it-tbatija ta' ħaddieħor, jifhem ukoll li hemm miljuni ta' nies li m'għandhomx ikel biżżejjed u meta jħoss ġuq ġo ġo żaqqu, imbagħad iħoss dak is-sitwazzjoni wkoll hi kif għaddejjin in-nies oħrajn. U meta l-bniedem iħoss dak, dan ikabbar lilu biex isservi l-umanità iktar dak li qed jagħmel diġà. It-tieni nett dan ukoll ikkabbru fil-relazzjoni ma' Alla, fil-komunikazzjoni ma' Alla għax meta l-bniedem iħoss tpatija ġo qalbu u jeqreb lejn Alla u jitkellem ma' Alla u jiftaħ qalbu quddiemu u imbagħad Alla jifhem is-sitwazzjoni tiegħu li hu l-bniedem qed jitlob mingħand Alla u Alla jagħtih dak ir-reward kbir dak li l-bniedem dejjem jitlob minn għandu. Naħseb is-sawm hija vera importanti fil-ħajja tal-bniedem, kemm spiritwalment u anke fiżikament. Bala illum il-ġurnata hemm ħafna mediċini, it-tobba huma jgħidu li l-bniedem meta jissum għal xi ġranet matul is-sena, dan eh, isseħ eh, il-saħħa tiegħu. Dan huwa tajba l bniedem għax u nasib fil-kuntest lokali għax hemm ħafna problema tal-obeżità fuq ġo pajjiżna.

Se jkun tajjeb għal saħħa tal-bniedem ukoll. Però s-sawm minn dejjem kien hemm ehm, jew oriġina wara r-reliġjon eh, evolva iktar mal-bniedem. Il-bniedem mid-dejjem net għax il-natura tal-bniedem huwa dejjem l-istess. U mill-bidu net il-bniedem kien iħoss li għandu biex jagħmel sagrifiċċju quddiem Alla. Imma għandna wkoll eh, skont eh, it-tagħlim Iżlamiku mill-bidu net Alla eh, bat il-messaġġiera tiegħu, it-tagħlim tiegħu sabiex juri lil bnedmin it-tri it-tajba sabiex jimxu fi dik it-tri u jaslu għand Alla. U naħseb il-ritwal ta' som Huwa mill-bidu net, mill-bidu tal-bniedem f'din l-art u anke it-talim ta' Alla, il-messaġġira tiegħu ġew mill-bidu net ukoll. Però jew nkunu ftit ċari, din hija xi ħaġa tradizzjonali, għax x'inhi r-rabta reliġjuża li forsi wieħed jista' jassoċja mas-sawm? Għax jekk naraw il-kotba kollha, Anke Bibbja hemm issemmi li profeti ta' dak iż-żmien kienu jsumu wkoll. Hemm miktub dwar il-Mosè li eh, kien isum għal 40 ġurnata. Imma jista' jkun li kienu jsumu abbażi tal-fatt kif forsi semmejt inti li dan kien ritwal illi kien jiġi imponut fuq in-nies ta' dak iż-żmien, il-poplu, anke abbażi ta' sabiex jissalvagwardjaw is-saħħa tagħhom.
Jista' jkun, imma jien nifhem li il-bniedem meta Ġie fi din id-dinja bil-bidu nett Alla tahom it-tagħlim tiegħu. U l-bniedem u t-tagħlim ta' Alla huwa mill-bidu nett għax skont il-Kuran Imqaddes meta l-bniedem kien f'dan l-art u kienu jħossu xi affarijiet pereżempju li kif għandhom biex jimxu fi jkabbru fi spiritwalità f'dak iż-żmien Alla wkoll bagħat messaġġijiet tiegħu. U dan skont wieħed mit-traduzzjoni tal-Qaddis Profeta Muħammad paċi tkun miegħu li Alla bagħat 124,000 messaġġier f'dan id-dinja. Jiġifieri fuq kull żmien, fuq kull eh, eh, villaġġ, fuq kull eh, naħa ta' dinja hemm ġew messaġġier. Però ma tarax ambjent ta' fej id-dinja fiha nifisha fiha biżejjed batija, l-ħajja wkoll fiha biżejjed batija, ġifieri anke jekk tgħix ħajja nsejħulek normali sa ċertu punt, ukoll tintaqa' ma' sitwazzjonijiet li fihom infushom huma ta' sfida, illi ituk challenge minn jum għal ieħor, ituk sfida minn jum għal ieħor. Jiġifieri hemm bżonn inkomplu nissagrifikaw irwieħna li ma niklux, ma nixorbux, illi nirristrinġu daqstant lilna nnifisna meta fir-realtà il-ħajja fiha nnifisha wkoll hija forma ta' sfida, jiġifieri dak huwa tagħlim li Taraħ f'kuntest ta' numru ta' reliġjonijiet. Iva, hemm bżonn għax is-sitwazzjoni jew is-sfida ta' kuljum hija l-bniedem m'għandux mhux mill-għażla tiegħu għax il-bniedem jekk m'għandux l-ikel biżżejjed huwa fqir, dak mhux li jagħżel hekk, imma meta l-bniedem għandu kollox imbagħad jissagrifiċċa jagħmel sagrifiċċju għall-għan. bażiku u l-għan huwa li jieħu pjaċir, jirbaħ il-pjaċir ta' Alla u sabiex jgħin l-umanità tiegħu. Dan huwa l-għan partikulari u meta l-bniedem jagħmel xi ħaġa għal xi l-għan, dan jagħmel differenza kbira. Dan mhux tbatija li l-bniedem m'għandux għażla fuq u m'għandux kontroll. Il-bniedem għandu kontroll, hemm nies li għandhom miljuni kbar tal-flus imma jsimu għax iridu biex jifhmu s-sitwazzjoni tal-oħrajn ukoll u biex jagħmlu wkoll sagrifiċċju għax skont it-tagħlim Iżlamiku fuq kull parti tal-ġisem tal-bniedem għandu biex jagħmel sagrifiċċju. Pereżempju għandna jagħmlu sagrifiċċju tal-ġisem, tal-ħin, tal-flus u tal-affarijiet li għandna. Għax il-bniedem għandu biex jagħmel sagrifiċċju ta' kull ħaġa li għandu. Imbagħad jirba' iktar pjaċir ta' Alla. Dak naħseb huwa l-għan ewlieni tal-sawm. U anke Alla jrid. Alla jgħid fil-Kur'an Imqaddes, Alla ma jridx jagħti tbatija lil bniedem minħabba jsawm. U jgħid li għaliex Alla qed jgħidilkom biex tsumu 30 ġurnata kważi 29 jew 30 kull sena għax irid biex intom se ikkabbru fil-pajtà. fil fi spiritwalità biss issiru il-bnedmin aħjar li kontu qabel għax jien ngħid mill-esperjenza tiegħi wkoll hemm nies miljuni ta' nies jistgħu jgħidu li matul din dan ix-xahar ta' Ramadan meta aħna jinsumu il-bniedem isir differenti. Il-bniedem verament iħoss spiritwalità, iħoss li qed jeqreb lejn Alla, iħoss it-tbatija tal-bnedmin u imbagħad dan jiżdiedlu biex jservi lill-umanità, lill-poplu ta' Alla, lill-ħolqien ta' Alla. Naħseb għal dan dan l-affarijiet, għal dan l-għan jew messaġġ jew lezzjoni importanti u bażiku huwa verament importanti li bniedem isum għal dan l-għan. Temmen illi forsi llum il-ġurnata is-sawm m'għadux daqshekk relevanti kkumparat ma' żminijiet oħrajn? Naħseb illum il-ġurnata hija relevanti iktar għax Alla dejjem huwa l-istess, il-bniedem dejjem baqa' l-istess, il-bżonnijiet tal-bnedmin huma dejjem l-istess. Imma illum il-ġurnata l-affarijiet materjalistiċi huma qed jirbħu fuq il-valuri, fuq il-reliġjon, fuq il-spiritualità. U meta naħsbu li meta il-ħażen jagħmel iktar sforz, il-bniedem it-tijibija, tijubija għandha biex tagħmel iktar sfor minn qatt minn qatt qabel. U illum il-ġurnata naħseb hemm ħafna li se jaqblu miegħi li il-egoism

U imbagħad jerba' jirba' il-pjaċir ta' Alla u jsir il-bniedem. Għax x'inhu r-reliġjon? Ħafna drabi n-nies jaħsbu li r-reliġjon huwa xi ħaġa ħażina li jixred mibgħeda jew jagħti l-messaġġ ħażina lill-umanità. Naħseb dan huwa din hija l-idea żbaljata ħafna. Ir-reliġjon hu hija li jagħti lill-bniedem biex isir l-aħjar persuna. Reliġjon dejjem eh, jallem lil bniedem, tallem lil bniedem il-valuri sodi, per eżempju tal-imħabba, tal-rispett, tas-solidarjetà. Dawn huma eh, eh, valuri fundamentali. U jekk nippratikaw, nasib il-problemi li d-dinja tiffaċċa illum ma jisistux. Il-problemi mhuwiex minħabba reliġjon illum il-ġurnata, Il-problemi huma li l-bniedem nessa r-reliġjon, nessa lil Alla tiegħu, lil Ħallieq tiegħu. Jekk nerġgħu lura lejn il-Ħallieq tagħna, affarijiet ikunu jsiru aħjar. Għax illum il-ġurnata kulħadd irid biex dak li għandu ħaddieħor isir tiegħu. Imma aħna mhux lesti biex nagħtu dak li għandna għal ħaddieħor. U jekk hemm se jkun relazzjoni bejn bniedem u Alla, bejn bniedem u l-bnedmin oħrajn ta' senċerità, tal-imħabba, ta' solidarjità, affarijiet isiru aħjar. Għalhekk jien nemmen bis-senċerità sħiħa li llum il-ġurnata il-bniedem għandu jagħmel iktar sforz, jagħmel iktar sagrifiċċju għal Alla sabiex hemm iktar bżonn. Mill-banda l-oħra, jekk tara ftit x'jgħidu numru ta' speċjalisti fin-nutrizzjoni, jitkellmu dwar il-fatt li l-importanti huwa li tiekol pereżempju kull sagħtejn, li żżomm dieta bilanċjata. Ma tarax li fil-kuntest tal-mod ta' kif evolvejna llum il-ġurnata u anke tgħallimna ċertu proċeduri ġodda, Is-sawm f'kwalinkwa stanza huwa xi ftit jew wisq esaġerat u estremist fih innifsu u jista' jkun ta' ħażin għalina?
Jien naqbel ma' dawk tat-tobba, dawk li jgħidu għax huwa punt importanti, mela le. Imma meta xi ħadd jesperjenza dawk l-affarijiet, pereżempju jien qed nesperjenza għal għexieren ta' snin issa. U jien ngħid li dak li jsawm ma jagħmilx Ħsara lis-saħħa tal-bniedem. Iva, meta hemm ikun sħana kbira, il-bniedem għandu biex jieħu ħsieb lilu nnifsu biex m'għandux jagħmel dak ix-xogħol daqshekk iebes li pereżempju jsir dehydrated. U għalhekk għandu biex dak jieħu eh, ħsieb ta' dawk l-affarijiet imma

Jien naqast ħafna piż tiegħi. Dan 15 il-ġurnata oħra se naqas iktar. Jiġifieri dan mhux spiritwalment tajjeb, dan huwa tajjeb ukoll għal saħħa tal-bniedem. Grazzi ħafna li kont magħna dolodu, l-odwa tajba mill-ġdid u propju bħalissa